Esaa inche buna egavana na inche inche buna esenator. You see ekero tware gokwana egento keria togokwana ng'a aba iga nkoba bare reinstated na kera egento. What we found out twanyorete ng'a nonye mbari otagete koirania egasi through a public service board ye ecounty. I mean ye ye county executive not ye county assembly maete each board ibere chire Mm. egento kegwenerete gokorwa nkeri ng'a you go through the law tiwaraini richiko ndiro rikuguide ng'aki bakoirana egasi number two epriority ya simba yarenge one eri ng'a first of all Manya abanto bariikire bonsi be ase health sector kore korende gekonyarekana egento ekio bakoroka biometric registration yaani oira amagoko ebichara bia omonto obitumie ko register nari okomanya ng'a actually omonto oyo nere ekiagera sometimes abanto bande nabo omonto arabaretere amasakaro onyore tari ere. Once gwakorire evote ecounting ya abanto aba bonsi kwamanyire mbarenge bare then you now even have positions ng'ai abanto aba bagochia gokora egasi ekiagera governor tatagete and we discussed it naende conclusion twaricheti nari yes abana aba nkoiranerwa bare ase egasi yes mbatakeri bache baanse gokora egasi but you see tobase kobairania haphazardly

Governor is the one who has the mandate yogopikia abanto chiminista bache komokorera egasi. The senator taigotwara say by the way, nyakundi ominto. It's only that ndaebererie governor motebe ng'aki aye governor omonyete ee mbora naye bono ore omogabana oroche chidepartment chiao nyakundi buna amoroche iga na omonto osomete buya naende na omonto bwe media otare komoa egasi iga abwate nere obominisa gose goiche ase omwana oyo ominto omoiberania omonto amborie naki omoiberania inki aratenene nabo nkorwa erieta riaye ntebe ng'aki you can manage lakini nyakundi atakoeti gasi tinkwomana no i can't.

To give I believe abanto baria baire chigasi chiria bono iga they they are qualified and they will perform because after all if those people fail you see this is the complexity tobwate namang'ana aya ogochora abanto na obosenator ne oversight role yane na governor nere nere basically e technocra e e expert yoku manage ecounty ndaa governor amarieta abere arike abanto omanye konyora abanto aya namoete mbari konyara gokora gasi ng'o governor ara blame Okay.
inche ara blame so my position is very simple let him pick the team he wants to work with in his government. Inche ekero ngocha gocha ngokora oversight, inche titaichi onde ache komboria naki ng'a omonto oyo tata ngoyo gati ne cousin yao gwatoreterete iga iga gati nere osinyirwe egasi. Yeah. Okay.
But generally, I am I, I don't want to be in a position ase ngoteba ng'a I'm unhappy ng'a ase eng'encho ntarikeirie omonto. I mean the truth is Nyakundi, those people are 11.

Simba is now a governor inki ngomodefend? No, whatever he's doing you seem to be ju- go- go- go- go justify. Inki tinda justify kende kata igate simba irire obogavana nero he is trying to organize himself arore ng'aki akogambera abanto Mm. inki nande ngwenerete go justify Mm. yaani oyio okombori riswari ori iga atarete kogoka ng'anga bono iga inche ngotitora simba nateba simba nomobe tari nabasani baye ebinto ebi okogamba osigoka

Cause I remember in the last elections, Matiang'i really really tried to persuade us ng'a inche buna ndoche abana abaminto more korigia enchera tonyore echama yaito iga, tonyore echama yaito erachi gotokonya tuna egochia gochia gotwa. Origereri bono what is happening, many people including Jubilee, bono bakona egochia gochia buna echama. In the coalition, Jubilee baretire two candidates batagete baende Yala. Yeah. Are you with me?
ODM baretire

Baga ebinto fairly and equitably ase chinyomba chionsi. Tobase korigereria mino, tobase korigereria aba- abairi bamino, okagega nabo bagocha go defend. Abanto bare isiko aa mbaro abande batari abairi, they'll work for you better, they'll deliver better than kobeka abairi bago. But that doesn't mean ng'o discriminate against abairi. But make sure that there is fairness so that onyore ng'a buna oroche siasa eye konya gwepanga ya Kenya ngoika ere stage ase abanto togochi gwepanga okonyora ng'a ekero mobwate eparty yaino moko negotiate ne I mean rigereri bono what inki inki oyo onde akora Kingi korwa coast gatiga arete aganto karia kayakoroka pa

Igo nare goteba nyakundi ominto ng'a ndire mariga goika aruma iso. Omogusii iga atobogoria agatoakera chikura, agatoakera chikura mpaka amariga akaruoma iso. Ase amasikani, inche egento ntagete gotebia abanto baminto ba Gusii neke. ntwesike, igo totaete gwesuka tobakorere egasi, na inwe morore ng'aki ee etimu eye twaete egasi, bakorire egasi ko make sure ng'a bachenchire ebinto bia gusii. Ntotageti siasa eria konya kobaia chipromise kende gete taiyo. I believe omwana omoito Simba is prepared, a few challenges here and there, nomanyete nya- nya- nyakundi ominto gaki, Notaka nonye ekegusii-geria mwatagana, notaka goita ching'iti chionsi korwa ebironga, togoita okore. Sosia egita kaiyo ng'a Simba agochia kobuta abanto bongo aye bonsi pi, abaseri korwa obisi, ng'a arigie etimu yaye. Timu teiyo, abanto aba bonsi nabagusii. What I've been encouraging my governor, and I respect him a lot you know, igo ntagete je, naende naro omonto ogateba ng'a ng'omaete ng'a moime are ase epocket ya Simba, Simba takombeka epocket ime, inche nomonto omonene. Nyakundi. Kera omonto omonene, naende obuya inche omonyete, inche aye owrship money, inche aye aye money is a is a is a conduit egonkonya naakana chirent chiane, nabekera oria amafuta naakana chindereba, rakini monto takong'a besa antebi ng'a kira, ng'a bono omanyete simba na omonto tosikaine, asigete donya, nasigete omosio bwa monda, slowly baansire ko understand how government egokora egasi, tiga abagusi babe bit patient. ng'ora, momura oyo abwate amaiga, achoge ng'ora ng'ora ng'ora anse korosia ebinto biaye chibesa echi chiche, na inche korwa esenate, ngopanga tore, totagete go encourage from the senate ng'o totagete toiche toi toi torete omosubati oria Miss Nyarang'o, tomotebie naki can you look for our omong'ina, konya aba mca banyore chibesa chiabo chia ward fund. chibesa chigende nse y'amashinani kabisa amaa aria, chianse gokonya abanto. Eye nere emessage y'abanto batagete. Banto mbatageti chipress conference chire gokwana abanto onye gete na omobee, onye gete na omuya, tiga twagacha chinyagitari, amache aa ache gusii, etown erie, etakataka eria ere aria, gavana anyore esolution and I believe he's working on it, investors mbareo bagocha ba donor funds nchire ororo, inche ngochia ko oversight chibesa chia echidonor,

Ekundi baba, Omwana ominto onde akora igo, naende nomboria omosubati. Seretari chaka nyonka mbuya mono ase obosanga buna intase buna mbuya mono. Mbuya mono, omong'ina Teresia mbuya are narwarete aka igo. Mama nagokwanirie na nyakundi ogokwanirie. Omong'ina Gete nagende oche korigia amaseke Ekero ere ogoretera are achie nyomba. etambegete.
Ee, ngoetera are nyomba tarakwanie omong'ina. Mbuya sana.
Thank you my brother.